Juventus Club Villa More Birkirkara, Juventus 4, Zenit 2, għana mara lil dan kien muskat hawnhekk. Dan kien ehm, għal dawk li ma jafux inti hawnhekk kont mhm. ehm, għamilt żmien fil-kumitat. Żmielu iva kont fil-kumitat hawnhekk forsi nasib għamil terba' snin bej is-sena 2000 u 2004, ġifieri X'kien li qbolt tiegħek hemmhekk? Jekk niftaker ngħidlek. Naħseb li kont qed ngħin fl-accounts dak iż-żmien. Ma kien hemm xejn b'attivitajiet li ovvjament kont nidħol għalihom u kont ngħin il-kumitat għax il-kumitat għalavolja jkun hemm irwoli kulħadd jgħin lil xulxin ngħidu hekk. Naħseb li bqajtu l-istess. Anzi, dak huwa tim huwa tim
il-post li huwa l-klabb sbieħ ħafna dak iż-żmien law kbirtu sabiħ. Forsi m'għandniex biċ-ċans li niġi kullha taħat jew nispera kun qed erba'. Minħabba Champions League biex nara l-logħob imma hawnhekk sebaħtu post sabiħ ħafna. Dawk il-kummenti. Ovvijament li l-għela kont hawnhekk kont ma segwejt il-logħba. Ġibtu kollha biex nasib li ma neġri. Ifimni, qegħdin naraw l-istess players jilagħbu però qegħdin naraw Juventus differenti fiċ-Champions League. Jien naħseb id-differenza hija qed tilgħabu bil-qalb illum. Illum kien qegħdin jilgħabu bil-qalb. It-tattika ta' Allegri li ma taqrax gowl, tuskurja wieħed u tiddefendi l-opassiħa biex iżomm il-vantaġġ biex tieħu t-tliet punti. Illum ma rajniex, rajna logħba sabiħa, logħba li aħna ċansiż it-tim tal-Zenit tajnjom ma maħna għax autogol u kif għal bit-Taljan għastakat la spina fl-axħar eh. u ħallu it-tini gol ma Dehru Juventus, dehru midfield tajjeb ħafna u l-attakkanti jgħinu xulxin u l-isbaħ tas-sena naħseb meta spira Morata kulħadd qabeż fuqu biex jifraħ miegħu. Eżatt, eżatt. Għax kellu bżonn dik il- U tur il-laqla li hemm. Jista' jkun li għamlet effett da il-ritiru li qegħdin għaddej minnu bħalissa? Għal ħadd ma għamilx effett naħseb jien, għal ħadd ma għamilx effett. Plus qed nara qed jitwieled kaptan ġdid tal-Juventus Rotterdam. U s-simbolu ta' metaskorja ta' Platini ta' Tokyo qed jurina kemm jixtieq jieħu r-ridni tat-tim u jikax kemm il quddiem fej jistħoq il-klabb tagħna. Eżatt.
Għal-replit importanti.
U x'bidlet informazzjoni li beda Allegri bija llum? Kull formazzjoni hija differenti, kull formazzjoni Hi, m'iniex ċert ngħidlek hekk għax meta fit-tinieha fiddaħħal il-Ferraris bħal Chiesa, bħal Cuadrado, bħal nies li jiġru inti tbeżżagħhom id-difiża tat-tim ta' kontrina. Imma tħalli xi ftit ammunizzjoni fuq il-bank. Il-fatt li ħarġu bil-qalb ħarġu b'qalbhom ħarġu bil-dik il- Dik ir-ragħwa f'ħalqhom biex jirbħu naħseb illum seta' jilgħab kwalunkwe plejer. L-importanti jkollok l-intiża bejn il-plejers u kulħadd jiġbed ħabel wieħed biex niskorjaw u nirbħu. U nipproteġu ovvjament il-lasta. Ovvjament issa il-passaġġ fil-Champions League huwa sigur, għandna ċans kbir nispiċċaw l-ewwel post ukoll. Imma minnu ċerti li mill-passaġġ għaddejna. Issa ovvjament nhar is-Sibt hemm il-logħba kontra Fiorentina.
Iva. Draw jew telf taħseb ikun pass lura mbagħad nerġa'? Iva.
Jidri jibqgħu. Jidri jibqgħu issa. Jidri jibqgħu erba' logħbiet fuq wara xulxin biex jieħdu kuraġġ u jemmu fihom innifishom għax dik hija l-problema. Tim tajjeb, tim kbir, jekk tara t-timiet l-oħrajn ismijiet bħal ma' Num Juventus ftit hemm. U la squadra pa pa Semmi players, għandna erba' players li rebħu l-kampjonat Ewropew x'ismu f'Wembley. Għandna players li ġabu first team mal-Brażil, first team mal-Ispanja. It-talent hemm ġifieri dar jiġġelja bejnietom u jħolqu tim rebbieħ. li l-on the paper da għalija huwa tim aħjar minn ħafna timiet oħrajn. Mista nastu fl-ewwel erba' żgur. Għal ħares li. Tkun ta' skandlu għalija. Eżatt, lejk, u naħseb fil-staġun li wieħed ta' min jinsi u xek. Grazzi ta' kummenti tiegħek, thank you very much. Grazzi tal-li ġejt issib il-logħba magħna hawnhekk. Grazzi tal-li segwejtuna, aħna appuntament tagħna magħkom huwa nhar issib kontra Fiorentina. Grazzi ħafna. Thank you.